Kutaa 31 keessatti seenaa nabi Ibraahiim halqaa 10ffaa keessatti seenaan nuti wal barreen nabi Ibs- nabi Ibraahiim alayhi salaam erga Ismaa'eel irraa ture baada isanii gaafa inni dargaggoome isaa fuudhee jiru mana isaa dhufee hogguu jedhu haadha manaa isaa qofa argee Ibraahiimiin gaafannaa Ibraahiim ilma ofii Ismaa'iliin gaafannaan haati manaa isaa hajaa nuuf barbaaduudhaaf deemee jira jetteeni. Wabaadhasanii jiruu isaanii gaafannaan jiruu cinqaa jiruu rakkinnaa keessatti jira jetteeni yoo jaartii badduu rabbiitti qaben se'a. Jiruu dhiphoo keessa jirra jetteeni ergasii hogguu abbaan manaa kan kee gale salaama irratti qara'i. Gubanii balbala kan keetii jijjiiri. je'ee itti dhaamee Ibraahim deeme jechuu seenaa kanaan wal barree jirra. Hogguu inni galee jedhu isiinis namni akkanaa namni akkanaa dhufee maanguddichi akkanaa salaama sirratti qara'eetiin gubanii balbala kan keetii jijjiiraadhu jedhee jiraa jetteeni ergasii sun abbaa kiyya gubaniin sun sihiidha deemii gara warra kan keetii je'eenii isii xalaaqa jechuu wajji dubannee iddoo kanatti dhaabbannee jira seenaa keenya.

Gaaf kaanillee deebi'e. Gaaf deebi'u kanalleen Ibraahim Ismaa'il jaartii biroodhaa fuudhee jira. Ibraahim Ismaa'iliin manatti hin garre. Haadha manaa isaa manatti arge. Mana seenee yogguu jedhu fasa'alahaa an abbaan manaa kan kee eessa deemee je'een faqaalati kharaja yabtaqii lanaa waa nuu barbaaduu deemee jira jetteen qaala kayfa antum Isin akkam mee jiruun keessanii? je'ee gaafate. Wasa'alahaa an ayshihim wa hay'atihim. Jiruu fi jireenyi keessan akkaataan keessan akkam je'ee gaafate. Faqaalati nahnu bikhayrin wa si'a. Wa athnati ala Allaahi azza wa jal. Tuni ammoo jaartii barakaati jaartii akka duraa sanii miti. Nuti jiruu bal'oo, jiruu bareedduu, jiruu gammachuu jirra jetteen faaruun ka Rabbii ni'maa fi nurratti ooleeti. Tolli ka khaaliqu samaawaati wal ardiiti jettee Rabbii ufii faarfatte. jiruu bal'oo keessa jiruu qananii keessa jiruu gammachuu keessa jirraa jetteen jennaan faqaala maa xa'aamukum nyaanni keessan maal innii je'een nabi ibraahiim qaalati allaxam wanti nu nyaannu fooni jetteen qaala famaa sharaabukum dhuydoon keessan hoo maali jennaan qaalati almaa bishaan dhuynaa jetteen qaala allaahumma baarik lahum fi laxmi walmaa'i yaa rabbi barakaa godhiifi foon isaaniitii fi bishaan isaanii keessatti illee barakaa godhiif je'ee Nabi Ibraahiim du'aa'ii kadhateef. Guyyaa san firee midhaan biraa manaa hin qabani. Osoo midhaan biraa manaa qabaatani silaa du'aa'ii isaaniif kadhate Nabi Ibraahiim je'an Rasuulli keenya sallallahu aleyhi wasallam. Ergasii hogguu du'aa'ii kadhattee ka'eef maal jedheen fa'idaa jaa'a zawjuki faqra'i alayhi salaam wamurhu yuthabbit cutbata baabi abbaan manaa kan kee yoo dhufe salaama itti naa qara'iiti gubanii balbala kan keetii jabeessii qabadhu jedhiinii jedheen nabi ismaa'il nabi ibraahim ni deeme ergasii ismaa'il ni gale hogguu galee jedhu maaltu dhufe har'a namatu dhufee jennaan ee jetteen ataanaa sheekun hasanul hay'a maanguddichi akkaan bareedu tokko ka argaan isaa bareedu ka kalaamni isaa bareedu maanguddichi gaarii wahii dhufee deemee jetteen si na gaafatee fasaalanii an aishaa jiruu keenyarraallee na gaafatee jetteen faakbartu waan naa bikeed nuti jiruu gaarii keessa jira jedhee itti odeesse ergasii salaama sitti dhaamee jiraa baada saniillee gubanii balbala kan keetii jabeessii qabadhu jedhee jira jetteen ergasii maal jedhe ismaa'eel sun ammallee gubaniin sun si'i abbaan kiyya si jabeessii qabadhu jechuutti na ajajee je'een ismaa'eel alayhi salaam sun abbaa kiyya gubaniin sun sihiidha

hogguu argee jedhu ilma ofii Ismaa'iliin mormaan walitti jiganii wal dhungatanii akka abbaan ilma ofii mararfatutti wal mararfatanii walitti jigan Ismaa'iliin naga wal gaafatan abbaa fi ilmi nabi Ibraahimii fi Ismaa'il alayhi salaam alayhim assalaam ergasii erga naga wal gaafatanii ka'anii Nabi Ibraahiim Ismaa'iliin ni jedhe, Yaa ilma kiyya je'een, Inna Allaaha amranii bi amr, Yaa ilma kiyya ho, Rabbiin amrii wahii nutti kennee jira, wayitti na ajajee jira. Je'een. Jennaan maal je'een ilmilleen, Fasna' maa amaraka bih, Yaa abbaa kiyya ho waan Rabbiin kan keeti si ajaje dalagi je'een. Qaala wa ta'iinunii, Na qarqaartaa je'een dalagaa san irratti.

Rabbiin wa'adhin fi naasi bil hajji ya'tuuka rijaalan wa alaa kulli dhaamiri ya'tiina min kulli fajjin camiiq jechuu rabbi irraa haasaye lallabi jedhee dhaabadhuuti yaa rabbi sagaleen kiyya kun eessa ga eentu dhagaha jennaan rakkoo hin qabaatiniiti nutu dhagesisaa lallabi jedheen ergasii nabi ismaa nabi ibraahim hogguu beeytii isaanii kan dhaabbatee lallabe rabbiin ilma namaa kan gaafsan ganda duniyaa irra jiru hunda sagalee ibraahimii tana kan fageenya jiruuf dhiyoo jiru hundaahuu rabbi biraan gahee je'an subhaan allah achirraa ilmi namaa dhagahee lallabsa ibraahimii gaafsan irraa hajjii hajjuu eegale hanga guyyaa qiyaamaadhaa hajjiin hajjamaatuma deemte jechuu beeytiin rabbi nabi ismaa'ilii fi ibraahim beeytii akkatti ijaaran hundee duraan jigdee jirturraa kaasanii beeytii rabbii kaasanii ni ijaaranii ilmi namaa beeytii san hajjii gochuu egale ambiyoonni achi booda dhufan hundinuu hajjii go'anii jiran ummanni ambiyoota hundaahuu hajjii go'anii jiran hanga zabana ilaa zabaninaa haadha hanga zabana keennaatitti beeytii rabbii hajjuun guddataatuma deema malee takkaa achirraa zahmaan gadi xiqqaan takkaa ilmi namaa beeytii rabbiititti yaa'urraa gadi duuba hin deebine nabi ibraahimii fi ismaa'il beeytii kana kan ijaaran Seenaan ijaarma isaaniillee garuu ma'anaan isaa hedduu fagaata. Wa'alaa kulli haalitti aja Rabbii fudhatanii isaan beeyti Rabbii kana ijaaranii beeytillee ni geessanii beeytiin makkaan Rabbii beeytii Rabbii makkaa keessa akka ijaaran namni ijaaree gadi dhaabeetiin achirraa akka ijaaramterraa hin banne haga har'aatitti jirte jechuudha. garuu hundee isii jalqabatti akkuma asiin dura dubbannee dabarsinetti jalqaba maleeykatu ijaaramellee jedhame nabi aadamtu ijaaramellee jedhame waalaa kulli haal nabi ibraahimiin durattuu ijaaramtee jigdeetiin hundeen xiqqoo wahii hafteerti jechuudha Rabbillee Qur'aana dubbatee wa idh yarfa'u Ibraahiimul qawaacida minal beeyti wa Ismaa'iilu jee. Yaadadhu hogguu Ibraahimii fi Ismaa'iil hundee ol fuudhaniitiin ijaaran jee Rabbiin. Beeytii awwaluma irraa kaasanii ijaaran hin jenne yarfa'u jedhe ol fuudhanii jee waan duraan jiru san irraa hundee qawaa'ida hundee duraan jirtu wayii irratti ijaaran jee Rabbiin. achirraa akka gaafa nabi ibraahimiif ismaa'il ijaarame irraa beeytiin rabbii kan achiin booda itti dhufee balleeyse illeen ima deebi'e malee ima ijaarame malee takkaa beeytiin baddee hin hafne jechuu hanga ilaa yawminaa haada hanga guyyaa qiyaamaatitti beeytiin rabbii hin baddu hanga guyyaa qiyaamaatitti ima jirti jechuu inshaa allah seenaan